Җәй кояшлы матур булды бу ел. Тукай әйткәнчә, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яуды безнең якларда. Алтын балык кызлар да ялларын һәркем үз теләгәнчә уздырды. Ай буе күрешмәгән дуслар бик сагынышканнар. Яңалыклар да шактый җыелган. Бүген алар берсен-берсе бүлә-бүлә җәй вакыйгалары турында сөйләште. Аппак.
Ә син кап-кара булып беткәнсең. Нинди диңгездә ял иттең болай? Соңгысы Урта диңгездә. Миңа да эшләрне онытып, СБСда ял итәргә ярыйдыр бит ул. Без моңа лаек, Гөлия. Безнең балалар да коп-кара булып кайттылар синең шикелле. Быелгы җәй шәп булды, малай. Хәзер эшкә керешсәк тә була. Көч тупланылган, җиң сызганылган. Йә, шәһәрдә нинди яңалыклар бар? Яңалыклар күп, Гөлия.
Әле бер көнне урамда мини-мисс бәйгесендә җиңү яулаган, башкалабызны шаккаттырып кайткан Түбән Суыксу авылы кызы Әдиләне очраттым.
Ой, сия сәлем, син мисың бу? Сәлем, исәнмесез? Кызлар нишләп йөрибез Нишаллыда? Ял итәргә килгән идек, әзрәк кызыма шәһәр күрсәтергә дип. Матур көннәрне өйдә генә утырмыйлар шул, әзрәк ял итәргә дә кирәк, әйме? Сезнең инде быел бигрәк тә эшләрегез күп булды, бәйгеләрдә катнаштыгыз. Әйе, Казанда үткән минимист конкурсында катнашыр өчен бик күп тырышырга туры килде. Бию түгәрәгенә йөрибез бит инде без 5 яшьтән. Атнага 3 тапкыр шунда биергә йөрдек. Эльмира, алдамыйча дөресен генә әйт әле, баланы сәхнәгә чыгару өчен күпме чыгымнар тотылды? Оештыру өчен взнос 15 мең. Балаларны сәхнәгә, зур сәхнәләргә чыгару өчен чыгымнарсыз булмый ансы. Көзге алдында бөтерелеп, биюләрен күреп, үзем дә гын биергә бик яраттым бәләкәй чагында. Үземнең хыялымны баламда тормышка ашырдым дип әйтсәм була. Әдилә, күлмәкләрең бик матур булгандыр инде, әйме? Тектердегезме? Әйе, тектердек. Өч күлмәкне дә заказ белән тектердек. Өчесе дә миңа бик ошады. Сәхнәдә иң матуры мин булгандыр менә әле. Исе ноутбук үзебез белә бит. Әйдә уңайлырак урын табып, бергә утырып, фотографияләрен, видеоларын карасак була. Матур фотографияләр ясадылар. Казандагы чыгышлары бик матур итеп төшерелгән. Быел кечкенә 9 яшьлек авыл кызы Адилә Татарстан башкаласын шаккаттырып, республикабызның иң нәни гүзәле исеменә лаек булды. Бәйгедә катнашкан 38 бала арасыннан Түбән Суыксу кызы Адиләбез таланты, мөлаемлыгы һәм тырышлыгы белән башкалардан күпкә аерылып тора. Атна буе Казанда үткән репетицияләр иртәнге 9-дан э, кичке 7-гә хәтле генеральный репетицияләр үтте. Э, шул репетицияләр вакытында балалар 5, 5 яшьтән 12 яшькә хәтле балалар э, катнашты бит инде безнең конкурста. Алҗысалар да, һич кенә дә инде ризасызлык күрсәтмичә, һәрвакытта иртән торып, тагын әзерләнеп, орчык кына кадәр булалар. Ихтыяр көченә без, өлкәннәр, бик нык гаҗәпләндек. Беренче өлештә инде алар безнең визитка, үзләре турында инде чыгыш ясарга тиешләр ие. Бер минут ярым вакыт эчендә үзләре белән таныштырырга тиешләр ие. Икенче өлештә үзләренең.

Өченчесе инде безнең күмәк 38 биюгә инде хореографлар күмәк бию куйдылар. Һәм дүртенче чыгышта инде безнең матур күлмәкләр киеп, менә бал күлмәкләре киеп йөреп күрсәтү. Сәхнәдә сиңа чыгыш ясаганда бигрәк тә нәрсә ошады?
Азактан бик күп бүләкләр бирделәр. Алтын колон, минем хәтлек зур җырлый торган аю. һәм сертификат. Әни матур күлмәкләр алмады әле, әнием ул күлмәкләрне алып алып бирер дип уйлыйм. Әле тагын октябрьдә Төркиядә тагын катнашасым бар. Бәйгедә инде? Бәйгедә. Әдилә әнисенә ошаган. Эльмира үзе дә кечкенәдән тырыш кыз була. Мәктәпне тәмамлагач югары белем ала. Бүгенге көндә Түбән Суксу авылының балалар бакчасы мөдире. 1999 елны ул хәтта Сабан туе гүзәле бәйгесендә катнашып, иң шаян тапкыр исеменә лаек була. Эльмира Сабан туе бәйгесендә катнашкан көннәрең хәтердәме? Бу миңа ник кирәк булды икән дигән уйлар башыңа килмәдеме? Һәм ул сиңа тормышта нәрсә бирде? Ул вакытта мин менә Әдилә безнең ничек тыйнак булган, мин ул вакытта шулай ук бик тыйнак кызы, кызы идем. Ул конкурс бик күп әйбер бирде дип әйтим инде. Шулай ук менә конкурста бик күп әйберләргә өйрәтү, шулай ук сәхнәдә үз-үзеңне тоту, кеше белән аралашу, төрле ситуациядән югалып калмау. Бик рәхмәтле мин ул конкурс Кыска, хәзер дә дәвам итә әле ул конкурс. Озын гомерле булсын. Тиздән укулар башлана. Әдилә, укуларга әзерләнәсеңме соң инде? Уку кайгысы юк әле. Яңа гына Төркиядән ял итеп кайттык. Анда күргән кызыклы җирләрне онытып булмый. Төрекчә сүзләр өйрәндем. Андагы чәчәкләр, агачлар бик матур, бездә андый чәчәкләр юк икән. Ярар, Әдилә, Төркиядә катнашасы бәйгедә дә бирешмә, сиңа сокланып карап утырсыннар. Менә ул нинди була икән, татар кызы дип карап утырсыннар сиңа, ярыймы? Ярар, бик зур рәхмәт сиңа, Илсөя. Үзеңә дә уңышлар. Бу арада йокы туймый әле Гөлия. Көне-төне Олимпия уеннары карап барам. Син карыйсыңмы? Карамаган коя ди ул. Волейбол буенча безнең кызлар командасы гына оттырды менә. Бразилиялар көчлерәк булып чыкты. Шулар өчен җан атып утырдым. Олимпия уеннары турында Фирая апа Солтанова Ждановадан да сораштырдым әле мин. Ул үзенең бик саллы гына киңәшләрен дә бирде. Кичкә таба аякларым авырта башлады бит әле Гөлия. Әллә картаябыз инде? Көне буе биек үкчәле туфлилардан йөргәнгә ул. Азрак чиратлаштыр, балеткалар ки, кая инде безгә картаерга бу сеңлесегә. Фирая апаны гына күр әнә. Унбиш яшьлек кызлар фигурасы үзендә.

Фирая апа, шәһәркүләм ярышларыңның быел үзенчәлеге нәрсәдә? Ярыш, марафон ярышлары дип әйтеп түгел, пробег дип атала бит инде ул. Быел марафон була. Ну, марафон гына түгел, кечкенә балалар өчен, 14 яшьлек балалар өчен 1 километр яр йөгерү, аннарысын э, спортсменнар, шәһәр халкы өчен, мәктәп балалары өчен 2 километр. Аның шушы марафон күңелле булса, икенчедән быел бит олимпиада бит инде. Олимпия уеннарында катнашучыларда сез нинди дә булса җитешсезлекләр күрәсезме? Бармы алар? Олимпиадага бару өчен һәрбер спортсмен дүрт ел мечтать итә. Олимпиадага барган кеше медаль булсын дип бара, ә инде Олимпиада уеннарына катнашу һәрбер кеше өченгә ул зур бәхет. Ул һәрвакытта йөрәктә кала. Син аны гомергә дә онытмыйсың. Менә мин үзем

Беренчедән, сезнең сорауга кыска гына җавап биреп булмый аңа. Әйтәсем килә, әткәй, инәкәемә рәхмәт. Ул инде әйтеп сөйләп бетергесез түгел, ул холодный, контрастный, ванналар, анда физический әллә нинди процедуралар, аннарысын классический массаж. Массаж, ул һәрбер тренировкадан соң, специальный тренировкамы ул, Объемный тренировкамы ул, һәрбер кешегә кирәкле нәрсә. Массажны мин үзем бүген ясыйм аны. Минем үземнең дипломым бар. Америкада йөгерүдән башка массаж, мануальный белән яратып бүген менә кешегә хезмәт итәм. Ә инде травма, авыр травмалар вакытында ул специальный массажерлар белән ансыз мөмкин түгел. Массаж ясагачтын куллар да арый. Алар любой массажер

Иш, шуны э, диапазон, шуны әз генә үткәреп добавить иттең исә үзең чувствовать итәсең. Ничек сиңа кирәк, шул хәтле регулировать итәсең дә, ул э, шуның белән массаж ясарга була. Кайбер хатын-кызлар интегәләр. Э, менә мин таза диләр. Шул артык жирларын алып ташларга да. Ә ул, ул проблемалар, ул, ул билгеле массажерлар ала аны.
Менә безнең бу массажер немец компаниясенең Касад исемле компаниядән э, алынган. Э, бу массажерлар менә шушы муенга куеп, баш миңенең басымын нормальләштерә. Хәзер инде менә бу э, нигә массажерга күчеп карагыз. Бу массажерда без хәзер арканы сезнең белән массажлыйбыз. Әйдәгез, утырыгыз. Менә шушында күчкәчтен билдән алып аркага кадәр массаж ясый. Әгәр дә, мәсәлән, сезнең билегез авыртса, массаж ярдәмендә хондрозларны бик тиз ала, иңсәләрне массажларга була. Шушы массажерда нефрит ташлар урнашкан һәм инфракрасный нурлар ярдәмендә массажның көче ныгая. Массажерга ятырга була, 120 килограммны ул күтәрә һәм массаж ярдәмендә шушы аркадагы бөтен авырткан нокталарны, бөтен мышцаларны, Бик әйбәт яза. Касада немец компаниясе унҗиде ел инде кеше сәламәтлеге өчен тауарлар җитештерә. Бүгенге көндә бу продукцияне кулланучылар 55 илдә сатып ала алалар. Касада бик күп төрдәге массаж аппаратлары һәм фитнес приборлары тәкъдим итә. Авыруны дәвалаганчы, булдырмый калу күпкә җиңелрәк. Күбебезнең аяклар, бил өлешләре, арка баганасы авырта. Хәзер һәркем механик массаж аппаратлары ярдәмендә үзенә профилактика чаралары ясый ала. Аяклар гәүдәнең иң күп авырлыгын кабул итүче орган. Кеше көненә уртача 10 километр юл үтә, ә хатын-кызларыбыз ирләргә караганда 5 километрга артыграк. Йөргәндә аякның үкчә өлешенә 4 гәүдә авырлыгы кадәр көчәнеш килә. Без тәүлеккә 14-16 сәгать аяк киемендә йөрибез. Көне буе ял итмәгән аякларда дәвалый алмаслык төрле авырулар барлыкка килә. Моны булдырмас өчен Касада компаниясе һәркемгә еш шартларында куллана алырлык уңайлы аппаратлар эшләп чыгара. Инфрапетта 60 рефлектор нокталар бар. Бу нокталар кешенең эчке органнары белән бәйле һәм массаж вакытында эчке органнар һәрбер орган массаж ала. Димәк, аларның эшләү үзенчәлекләре арта дигән сүз. Шушы массаждан соң аяклар бик нык ял итә.

Кил әле! Кил әле, кил!
Сәлем!
Кой чыгасың әле болай ирек, күзеңә бер дә ак кара күренмей. Шына да күренмей Гүлия, эссе көннәр булса да, репетицияләр, концертлар бер вакытта туктамый бит безнең. Менә тиздән бик тиздән менә санаулы көннәренә калды. Изге Рамазан бәйрәме якынлашып килә. Шул уңайдан инде менә без э, үзебезнең коллектив белән зур бәйрәм концертын оештырырга булдык. 20 август көнне Сара Садыкова исемендәге концерт залында. Синең концерт кунакларсыз булмый. Кемнәрне чакырдың бу юлы? Әлбәттә, э, концертта бик күп э, җырчылар булачак, үземнең якын дуслар. Менә татар һәм башкорт халкының популяр җырчысы Гүзәл Әхмәтова киләчәк. Резеда Шәрәфиева, безнең яраткан җырчыбыз бит инде. Даниф Шәрәфетдинов, э, шуннан соң Ринас Әхмәтов, үзебезнең Чаллы җырчысы бит инде ул, күренекле җырчы булып китте хәзер. Һәм дә менә яңа гына менә Казаннан кайткан Венера Ганиева классында укып, менә кызыл диплом алып кайткан җырчыбыз Наил Әнәсов. Үзебезнең Чаллы егете, бик талантлы җырчы егет. Яңа җырчы, әйе. Бик күп э, конкурсларда катнашып, лауреат исемнәрен яулаган.

Әлбәттә, сораган җирдә күрсәтәбез бит инде без аны. Ә, Башкортстанда, Оренбур якларында бик яраталар. Ну, безнең Чаллы халкы да гел сорыйлар аны. Ә, Әдәм бака әле эстрадада менә шул мәзәк буенча, җыр буенча чыгыш ясыйм инде. Кәефләрегез дә юк кебек. Бер кәефләрегезне күтәреп алыйм әле. Үземнең бер яраткан җырымны. Йөзләреңне шәлең белән каплама, Газабыңны гел үзеңдә саклама. Кил яныма, әйдә болай килешик, Авырлыкны икәү бергә бүлешик. Шәпме? Шәп булды.
Бүген җәяү күренәсең әле, син бит машинаң бар иде, ватылдым әллә? Җәяү йөрмим, дүрт ел инде мин хәзер менә машинада йөрим, бишенче ел. Үземнең унбишенче машина бит инде минем. Бик яратып йөрим, яратам үземнең машинамны. Менә кичә нишләп тора, стартер килеп чыкты. Менә бүген җәяүгә калдым инде, менә сервиздан алып чыгам, алла бирсә. Соңгы концертка кадәр тамашачыларны җыяр өчен бит инде машинасыз йөреп булмый.